What's up, my beautiful people? It's Onyulo TV again, and today, ladies and gentlemen, guess what? An exclusive with the one and only. Yani, this guy is an incredible person, is a, is, is a blogger. Yani, this guy, but ngani nigi nyiri mang'eny e piny ka wanadwa nandikgi dholuo

Leza.
Atawaleza. Mm. Eh, zako pono. Yes. So watu ni mwadhi chap chap tu. Kadwa na kau time ni mangenyi. Nini ngamo ditch? Na ditch kabisa. Ngamo ditch kabisa video weche ni Facebook kacha, ini ginyiri koni, scandal koni. So apart from uh, bedo gi nyiri mang'eny gi bedo gi baby mamas mang'eny ang'o kendo mibere gima bere mm. abere gik moko ka mobilization mobilization yes an oh. ng'at manyalo kelo ji kamoro achiel ichoko ji anyalo choko ji to mano sake yawa mano ok yaw kata kanisa eh mano be naparo eh. nadayo gi osiepna moro ma ochieng' cha o oh, idwa yawo kanisa gi osiepni moro nochieng' ochieng' eh, iluonge ni profesa o oh, profesa ochieng' eh kar ing'eye achiel profesa ochieng' maxwell eh, eh ko nwadono an gi talent mar talent mar mobilize ji Wanyalo mobilize ji mang'eny. Mano talent. Platform, mano talent. Mano talent. Yes, Zako mondo- Pondo kod mondo kod imobilize ji, Mhm.
ok en gima yot. ok en gima yot. Mondo ikaw kaw ji kata 50, Mm. miket kamoro achiel ni koro discuss. Eh, gino Kata tek. ukaw mana ji 20. Yeah, because I'm seeing in gi a very great following eh, eh, eh, social media kata aneno ka ibedo followed gi almost eh, 70,000 people. Eh, ji ng'eny. ji ng'eny ji ng'eny maluwowa koro un ufwenyo ni un gi talent eh giluwo giluwo e yo marach ok nitie moko maluwo e yo marach nitie ng'ama nyalo luwo e yo marach owacho nati macha ja scandal walo scandal eh. but wan ok wan jo scandal we are just humans mana kaka jomoko go eh. en mani scandal ema ohero luwowa

ufwenyo ni un gi talent wan gi talent to mano ufwenyo late manade ya ogoso ne utime kata ah, chon chon no kwa ono pop kwa wan gi talent upo upo en gi moro mar koro jok ni udwa yawo kanisa koro odayo odayo gimoro kanisa onyalo yawo kanisa eh gi gik moko mang'eny oh, koro ang'o ma gi expect odayo nyaka political party political party maro maro Eh, Dong' sani ji yawe. Ibedo matek jopiny. Jopiny. Ah, dong' sani ji yawe.
Sani ji yawe. Joma be noyawo margi, jo Migori oyawo margi, Mhm. Siaya nigi margi. Wan be wadayawo marwa. Maru ni inya- inyalo luong nang'o? Iluonge nang'o? Marocha pod waparo ne nying, but wada miye nying moro ma nikech ng'eny jok mofollowa gin mine. Gin mine. Mine. Eh, eh. Mine supporters wa Eh, koro unyalo luonge kata mana ni wachung'uru gi mine political party. Eh, wanyalo kete kata ni eh,

Chama cha watetezi wa wanawake. Kiswahili betek. Ah, Kiswahili betek. Ba kwa ni yes. Ene na kimatetea ni nyimno.
Mano party no dibedo mabare kabisa. Party wanen mar tetea interest mag mon. Ehe. Yes. Kuru mano gima zako pondo berie number 1. So zako pondo another question. Yes. Uh, apart from koro talent mifanya nini go mar eh, mar influence ji ma ji luwi. Mm. To ang'o kendo mi itimo mopogore away from social media mm-hmm. now your, your a bit of your personal life so what uh, zako ponde en ng'ama nade en en en in in in in pastor ako so in japuonj what's your career oh ipenjo my source of income your source of income cool.
okay source of so income iluongo ni source of income eh wan gi bwana moro watiyogo mm -hmm. eh nwatimo kode ohala matin mag uh, weche pichni gi mm -hmm. watimo sani bende wada chako kendo moro ka mag lewni mabeyo eh lewni mabeyo mabeyo eh.
don eh, waseyudo duka kamoro but pok warole out hmm. maber kaka onego bed ni nitie eh, koro mage mwatimo sani matin tin hmm. alafu kendo side hustles bende nitie kaka product endorsement o product endorsement bende itimo eh ma matin tin to moro kiluonga ni uh, zaka ya otenda moro ka eh bichieme bichieme koro kichiemo eh, koro biro kanyo ka chiemo eh ya chiemo to wako chiemo ka gombaka uh -huh. to wangiso ji ni bwana mo msi onyolo eh, sotel eh en located kaka koro wametho kani subscribe yeah, mm. subscribe mm. eh wai metho ya masari aka mm, en mani ni se ko chai ni
Chai ni hotel moro en 50 eh? lakini konyulo ka wachame gi 25. Oh. Koro idhi save 25. Eh, koro influence ji. Yaani eh, koro ino jok moluwa ma odak machiegni kanya nyaka gibi gi methi.
Gibo mana biro metho kanya wacho ni kara kacha cha imayowa uh mhm. -huh. to konyulo ka cha iler to hotel ler uh mhm. -huh. wabiro chiemo bed ba obed kanye. Koro watimo gima um, Uh, kata products loso gik moko yes eh, mano wach marie komera yes, zako yes. pondo kare ng'ama lich number 3 yeah. adwa nachaka penji gimoro zako pondo mm. um, so zako pondo ang'e ni en gimoro matek sana sana joma nyiri ma koro itete age gi ng'e ni koro nyaka ka penji gi raila ni tabedo gi bwok moro matin nikech abit ka luor mm. nikech eh, pile pile onge nyako ma yiega nyiso ji exactly mm. ike ijaika ti zakopo
karika kanyo keta keta ji elela ang'eyo ing'eni mana emomiyo nabwok ing'eni onge nyako ma yie gani ana hata ja higni piero adek gang'wen mm. kata ja higni piero ariyo gabich kata ja higni piero ang'wen mm. e nyiri te tindo koro karika ka mm.
to kabiriambo mm-hmm. an ibro kawo 44 nitie mibro golo I add alafu divide by 2 tidoika. Eh, nikech ung'eny oh ya in ng'ama influencer oh, koro iko eh, ya ya mano to donjo oh, ka oiki iriwo gi mag jogu grubu ka gruba ka to u divide gi to eh, divide by oh, koro maru gi Maxwell dongo kose koro inyalo kawo mara iriwo gi mar Maxwell

nyithindi pong'o loyani en kanta koso trela uh, nyithinda mm. ok ging'eny ahinya okay, man to ya be gima ng'iso nasekono tin tin bende ok gitin ahinya oh, yeah. but gintie gintie an kata ka bahati mbaya na agwede mogo eh.

but gin meka oh nyaka machal gi jirende ni eh, but gin meka yeah by the way jirende ni to nego nyithindi chalgo jirende ni jirende ni ging'eny ging'eny hmm. to be ok ging'eny ahinya to be ok ging'eny ahinya eh, but gintie so question mapenjo no zako ponda tera namba bich yes but ok kata ne agombo ne mondo ang'e kata jogi be ok gombo ahinya nikech kaluwore gi kaka idwoko moro cha waye waluor ni samoro ok inyal dwoko made Hmm, iparo ni baby mama ma in go namba gi okalo nyithindo ma in go koso nyithindo ma in go namba gi okalo ma- nambi ni baby mama nikech ok adwa ni mondo imiwa exact nikech koro idagi nyisowa exact koro atemo mana ng'iyo ni to bebi mama ingo mang'eny moingo kopim gi, gi, gi, gi, gi, gi nyithindo koso nyithindo ng'eny moingo bebi mama nyithindo ne dhi bedo mang'eny lakini moko node nyithindi moko node nodegi nodegi malit eh, yani wacho wacho malit. oso degi mang'eny ok kata achiel pod ideyogi Kata sani pod moko ideyo. Yawa gitimo kamano. Jo- Joma nade ma deyo nyithindi? Gina gina dhano, ochopo kamoro moko chopo to wacho ni ah, guogni ok ating' ne nyathini. Eh, guogni.
Mm. Koro ng'ok moro maneno kong'ok cha, mm, s- sleeping sickness ka. Koro chak la. Uru, koro la.
Eh, bwana kare zako Koro kata oseneno ma- kitungu moro mano ng'oge cha. Ong'ado. Osodege, osodeja higni ja ja. Eh, koro ifwenyo but ok ging'isi ok ok ging'isi yani Ing'eyo, direct ing'eyo. ing'eyo Ah, ang'eya. dong koro gima ong'isi ni o- o- otimre accident ah. Gidu- Gitiyoga gi nying moro ni miscarriage. Miss, eh. Tani ng'e ni nyithindo ok bedga miscarriage nikech an ka ka kaketo mach en mach motegno mach motegno eh.
mm. man to mach maber mach manyalo wang' richo eh, mamako nyathi maber mm, ma nyaka nyuole koro ka min gi mofose oko ka sani pud koro de ging'eny an sani de bed ni koro kipimo baby mamas ka de sani an mm. gi baby mamas sani de giingo kachako kwano ndalo mana ng'e timbe maricho 2000 ipimo mana gi higa 1 mm.
nyaka kawuono mm. nikech first born na nayudo 2008 hey!
mano ni nisechako koro officially ma ji nyalo time man ji nyuole an gi nyako maduong' sani teenager momiyo be achiegni we facebook oduong' ah, mano nyako riwuowi eh. mm. nanya koriwo iche mo ibiro po mana ka boy ne more moko men fadhi rada
koro nyithindo to ng'eny nyithindo ng'eny eh, nitie marehemu to nitie mangima oh yes nyasaye Jopiny un be uneno, Zak Opondo oseneno gik moko e pinyni maonge gima pok oneno go. Oh, Zak, Yes.
adwa penji gimoro. Mm. E gik moko te misetimoga, Mm. isekwaloga pes dhako? en gima chuo ok nyal yie but kidagi to sawa kata no ok nyal yie walo pesa dako nade kawo pesa ne muka wacho ne kosi mane kwelo yani ka in kode mm. e ot mm. to iliwe tikawo kidil bisetimo kidal akawo pesa ne without permission eh. body
Okay, hata asetimo but kik inyis ng'ato. Mano osetimre na diriyo. But ing'e ni nitie gakwelo types ariyo. Nitie kwelo types ariyo. Nitie type achiel
ma be ok ak- consider ni en kwelo. Ehe. Kaka sani awuok. Eh, Eh, awuok ng'wech ng'wech. eh, Abiro ka mondo watim ah, ehe. soa maber. To kang'iyo fuga tayudo ka Ah, dhako kendo ah, no. Aonge pes peng.
Mar dhako to mano to kuo. Ah, donge mang'ise aonge eh, pes peng. Eh, eh. To kadhi e dro kacha to ayudo. E ti yudo.
Ayudo mia.
Don koro mane makawo. Koro mano kuo. Mano to ok kuo. Ngit mano be. Mano to kopenja to kanyalo wacho. Oya time kawuono ne mia moro no kimara. Eh, maka ote kao yani eh, ladies and gentlemen gima wate eh, ote muye ose kao eh kata na yati mega mm. kadin chien mm. lakini ntie kuomoro mipango ntie kuomoro mipango mipango ineno ni dhako ni mm. ani ni ngene galofu mara chele kibeti galofu ni nyaka timango nyaka lal kode nyaka lal kode ma nyaka jamadho go ko nyaki Mano koro Question machielo.
Zako pon. E ngimani te. Iseseroga dhako mar aracha mifwenyo gokinyi. Idhi ifwenyo mana gokinyi. Koso pok ma- pok iromo go. Nikech koro ing'e ni in gi experience e weche mag nyiri. Be isesero miwacho wacha ni ah ah ya ma tek mana. gima timrega niya Mm. an ahero nyiri mabeyo Nuo kanyo nuo. Ahero nyiri mabeyo, mm. beautiful ladies. Mm. Kendo chieng' mubro romo gi Zakaria ka en gi nyako mok jaber. To wakawe tiri county go ni stamp. Eh, tira. Waliwi yaliwa. to maki to nyaka county Masiaya direct. Eh, to ni pika ni en sande to ya uro office. Eh, tira ka wono marasa na. Go is the go imuri. Yeah. Inoki chakidogeta. Bro, an Ahero nyiri ma beyo. Mhm. To nyalo timre ni koro adonje ba kaka sani anyalo donje ba. Mhm. Abiro kenda, mhm. achako metho. Ehe. Koro yudo ka chupa mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen. Mm. Koro kochopo mar auchiel kanyo. Koro nyiri gi bedo mang'eny. Akiaga pogo koro ber gi rach.
koro berne berne koro ok ng'iye sura berne ng'iyo kaka koparate eh, kaka koparate eh, to biro koro mano to timre na ga eh, mano timore eh otimre na ga nikech eh, ido ka koro asobedo tips abiro kenda ta ido wendo then mani koro seche moko ma koro achung' cha koro adabi ot eh. juogi moro chugre ga to tache ni mama hmm, titemo kalo kore ta piny to in in ng'a
ng'e seche mokale ta nwaromo kanye koro gifwenyo to mang'a hmm. chieng' moro nawinjo kiywak hmm. e facebook ni Janet Black Pearl ni to ng'a? Mm. Matemo paro to sipati pich. Eh, eh, yes. Itemo paro to eh, piche no bi. Ok bi. Eh, Ilo eh. kisave ng'ato kaka mana no athi no romo kod Black Pearl kisu. Eh, eh, eh. Koro gocho na ni sasa baby eh. uko wapi? Eh. To imbi ye nikech ng'ama janyi. Eh. eh. Abi kuni ngina asave nja to ate mungi yenyake WhatsApp ng'i picha. Eh, eh. WhatsApp bende picha oketo picha mar katu. Duonde to mit. Duonde to mit. Au na sao dile kutana black pie. Tape nyenye ni kanyo. Mm. Atan ko ndele. To do kan migosi. Tangise na. Ko chunyi moro be nyisi ni kosa ti. Timnia. Mm.
Kawa piko.
E kore ofa e eh. mano kore kore kama mbaya mbaya idwa neno. Bi world vision. Mm.
mm kora dane. Moko apiko. Ori ngina nene ko biro from far. Mm, piki piki miringo go man nyako moro kaso no. Nik pa kai. Neno ko gocho to kamako. Mm. Kuro chung. Kondo. Chung. Kuro anene, anene balcony. Mm. Nene. Cheke.
Kamako tangise ni hebu hebu angalia huku unaniona? Eh, hey, uonde. Eh, hey, kuro. Ni mwende nginya mnyako madwa chap nino. Eh. Hey. Mwache no kachaka serke. Kamera. Tasimo simo.
Zago pondo. Yeah. Ah, wasenyero moro mo wacha ka page gimoro achiel kendo nam ken namba bia ken namba achiel. Ma kendo serious gik moko ni ka. Ma chalo polo gik eh, moko ni ka. Eh, eh, fruit. Fruit. Mm. Ma e koro kaka dwa ni ngima moko sani dake. Koro zako pon. Question machielo. Yes.
Uh,
Kopogore gi uh, mi minyisowa gik mitimogi, any other thing mitimo ne society or Oh, chon we, ha- we used to have um, wan gi gimoro ma iluongo nade gi ikonyo ikonyogo jok ma ok nyalgi chon wan kode around 2016 17 18 mabe piche they are in records gin kata king'iyo record wa kanyo bro neno gi nwanji mang'eny nan go siepe ga Collins Juma masi nyerere gini koro nwa nan gi group wa moro Then ma- CBO. gimoro ka CBO koro wakawo gik moko ka shopping ang'o ang'o gi to wadhi walimo go ni gi children Oh. watero ne gi ang'o